Kim bolsaň efirden çykmagy haýyş edýän. Luzi kakiý waprosy zdaý da Gülşan doga et. Agam biri öwüt berdi üç gezek aýtdym diýýä. Seň üçin onda indi diňle. Ýadyma düşse ýöne. Efirden soň bir ýerde ýalňyşsam efirden soň maňa ýazýanlar bar da plan ýerde plan film.

Agras boldum bilmän agraslyk çägin. Biri diýdi beýdip doňňarlyk ýörme. Gülüp aýnap gezjek ýetginjek çagyň. Biri diýdi öz hakyňa kaýyl bol. Biri diýdi aç ölersiň beýtseň. Biri diýdi puluň guly bolmagyn. Biri diýdi. Bir puluň bilen beýik sen. Garaz bir zat diýse özümden özge Sözlerine ynanyp gamak deý gaýdym Adamdygyna sarpa goýup kämahal Şem gelen kişini ha ýaşulyň saýdym Bu gün ýürek diýýä bu bolşuň gülkünç Öz ykbalyň özüň edin agry. Men bu dünýä gudrat bolup inmedim, menem şir süýt emen adam ahyry. Muhammetmyrat Kömekow. Şu ýerde oturan Azat Dönderiň özi däl, düýn-ä efirde bir oglan bilen urşup otyrdy bu diýarda. Men şu oglanyň. Azat Dönmezowdygyny özüm bilemsoň artyn aýdýan. Özi däldir men size aýdaýyn. Hajyýar Mämmedow diýip oturýan özi däl. Ine şony men anyk bilýän. Ýöne ol oglandan hiç hili zyýan gelenok. Hajyň aýdym-sazyny goýýa men. Hajyýar Mäm Hajyýar Mämmedowyň özüni aýtdym-da şu instagramdaky oglanlar maňa ýazdy-da. Hajyýar Mämmedow diýip akaunt bar. Şol akaunt maňa ýazdy. Hajyny görseňiz aýdyň biz şu akaunty berjek. Şu on müňmi, ýigrimi müňmi, otuz müňmi adamsy bilen bile şony berjek diýdi. Welin, men diýdim, onda diýdim, sen kimdigiň-ä bilemok. Sen oňarsaň, bir zat et, hajyň özi ýaly oturma-da, fan, fan sahypasy diýip ýaz, iň bolmanda şony et diýdim. Welin, pakara etmedi. Soň Hajy Ýazmämmedowy birküç günlükde baýramçylykda göremde, şonda Hajy şunyar-şunyar diýdim, ol muň pikirlener syhtarly-da, öl, kän internede zada girmänsoň, oňa aslynda geregi ýok. Ýöne Hajy Ýazmämmedow diýen sahypa özüniňki däl. Oglanlar gowy işler edýärler, aýdym-sazyny gowy edip goýýarlar. Meň pikirimçe, ol oň adyndan bir pul gazanç zady etjek bolup, adamlar toý gürleşip zat edip aglaýjak bolup niýetleri ýokmyka diýän, ýöne onda-da fan sahypasy goýsalar, has ýerlikli bor, hemem hakykat bor. Salam Döwlet aga dawno kak ne obşaýas rad widic was obratno respekt MR tri smörki MHM çelowek z zashifrovannym tak krasivo imenim spasibo vam ogromnoe nu ja nedawno bil w efiri mosht w prosto ne videli spasibo tak Döwlet aga size şeýle soragym bar kiçi wagtdan şul alyp baryjy bolmagy arzuw edýärdiňizmi owadan gyzlar diýip owadan gyzlar kiçi wagtymmy Arzuw edemokdym, ýöne näme üçindir, diktorlaň agzyny öýkünýärdim, bilemok näme üçin şeýledi, ýöne şonýarykdy. Soň onuň wagtyň gelmegi bilen bu zatlar ýöne bir ykbalyň özi öwrüm şonýalyk etdi. Salam Döwlet aga, gowy ýaly uzak ötügi göreme ömrüňiz uzak bolsun, görjek günüňiz gowy bolsun, siz ýaly gowy adam köp bolsun. Magomed kyrk dört dostum köp sag bol, taňyr ýaklasyn, janyň sag bolsun.

Oňşym hajy diýýä hä sag bol. Mähri Pirgulyýewanyň gyzynyň ady näme bilýäňizmi diýýä Agajan togsan alty otuz sekiz. Agajan togsan alty otuz sekiz Mähriň gyzy ýalňyşmasam Sona bolmaly. Sonya diýýäs. Döwlet agam giç ýaş Arsen Şahuns Moskwa göçüp gaýtdym ýok Moskwada bu wagt ýöne bolup ýör aýaly oň öň näçe ýyl boldy dört bäş alty ýedi ýyl belki bolandyr Bir aýaly awariýa düşüpdi, oňurgasyny şonda oňurgasyna şikes ýetdi. Her ýylda Moskwa gidip leçeniýasyny birnäçe aýlap alyp ýörler. O ýaňky ýaly gepler, gybatlar o zatlar zat etmän, ýaýratman. Arsen şo ýerde aýaly bilen leçeniýa alyp ýör. Hemem elbetde bir köp o taýda dostlary bar, ýarlary bar. Aýdymam aýdýar, sazam çalýar, her kim gazanç edýär, her kim çöregini iýýär. Şoň üçin ol aýdym-saz aýdyp ýörä diýip. Oň üçin ol gitdi diýen gürrüň pata ýok. Arslanjan öz dostumyz, Hudaýa şükür baran ýerine özem men Türkmenistandan diýip öz ýüregindäki bir öz watanyny soralanda men Türkmenistandan diýip arky baýdagy parladyp aýdyp bilýän oglan. Döwlet aga aýdym aýtjaklar goşy aýda haýyş edýäs size. Mişa Rejepow aýdym aýtjaklar bar bolsa aýtsynlar maňa aýtsynlar men goşaýyn.

Kogda tebe kto-to nenawidit, skoreýe wsýo, sen Döwledagam Azat Dönmedow bilen araňam nähili? diýýä. Ilýas, Ilýas il on bäş ýigrimi soraýa. Azat Dönmedow bilen edil dogan ýalyşakdyrys, Hudaýa şükür, hemmämizem aslynda sungat adamlary öz arasynda doganlyk duýgulary baglanyşdyrýar köp adamlary. Sebäbi men öz jigi doganymam toý sezony başlasa köpçülikde, Diňe düşünýän aýdymçy sazenalar bilen görüşip öz jigide ogundanam şonça göremokda fiziçeski ýetişip bolanok şoň üçin dogan ýaly bolup gidýäň şu aýdymçy sazenalar bilen öz kärdeşleň bilen. Salam Aý gowmy Döwlet aga diýen jan saglyk işler gowmy agam biz Israilde ýaşaýan türkmenlerden. S Kurbanow sag bol. Salowmaleýkim hemmäňize köp salam janyňyz sag bolsun gezen ýeriňiz aman geziň ýurdumyzada geliň dolanyň ýurduň ösüşine ösüş goşuň janyňyz sag bolsun öz iň gowy görýän goşgyňy aýdaý diýä Merjen Muhammedowa Döwür zat bilen gaty aktiw gatnaşýaň sag bol Ýak Ýuska sag boluň agam ömrüň uzak bolsun Allajan edýän işleriň berdi sag boluň Eziz köp sag boluň Taňryýalkasyn dostum Ýazmasy agyr düşen goşgyny aýdyp beräýiň eger mümkin bolsa diýýär Suraý Döwletow bagyşlaň ýok şo goşgyny aýtmaly o goşgy ýitgi barada o goşgy Kän-kän agyr duýgular barada şoň üçin şogoşlin soramaň gaýrat ediň her efirde soraýaňyz şony soramaň. Kakyjan Rejepow Türkmenistana dolanarmy? Ol Kakyjan Rejepow oň siz akkauntyny bilýänsiňiz şoňa ýazyp jogabyny alyp bilersiňiz mende näme üçin soraýaňyz men oň prodýuser däl. Atajan on on döwrada Zuleýha Kakaýewa barada gep gürrüň edýär şo barada ýaňy gürrüň ýaz siz bara Atajan hemme aýdymçylar barada gep gürrüň ediler. Halkyň içine çyksaň gep-gürrüň daş atjaklaryň köpeder. Hemme gep-gürrüňe ynanmaň. Hytaý neme Hytaýlylarmy gara neme Wastoçnaya takaya wot ýest skazaniýa takoýe. Eşden zadyňyza asla ynanmaň. Gören zadyňyzyňam ýarsyna ynanyň ýarsyna gören zadyňyzyňam. Şu wagt siz meni görüp otyrsyňyza şoňam ýarsyna ynanyň sebäbi ol.